तहिना हम आग्रह करै छियनि डॉक्टर राजेंद्र विमल सरके वरिष्ठ साहित्यकार सर एहिठाम नागामे आबि कऽ आसन ग्रहण करथि प्राज्ञ डॉक्टर राम अवतार यादव सरके ओ आबि कऽ एहिठाम स्थान ग्रहण करथि तहिना हम आग्रह करै छियनि जानकी मन्दिरक उत्तराधिकारी महंत श्री राम रोशन दास जीके जो अपन स्थान ग्रहण करथि हम आग्रह करै छियनि निपोविट टाइल्स जे कार्यक्रम प्रायोजक निपोविट टाइल्सके चेयरमैन श्री शंभुनाथ झा जी के जो अपन स्थान ग्रहण करथि हम आग्रह करै छियनि श्री मनोज प्रसाद रौनियार जी के ओ आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण ग्रहण करथि श्री मनोज प्रसाद रौनियार जी नेपोविट टाइल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हम आग्रह करै छियनि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा के तहिना हम आग्रह करै छियनि आदरणीय महेंद्र मलंगिया सर के ओ आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण करथि हम आग्रह करै छियनि मध्य प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानक अध्यक्ष श्री राम भरोस कापर भ्रमर सरके वाइब कऽ स्थान ग्रहण करैत हम आग्रह करै छियनि अपन प्रमुख अतिथिके जे ओ एहिठमन आबि कऽ दीप प्रज्वलन करथि सङ्गहि उपस्थित

आब स्वागत मंतव्य के लेल हम आग्रह करै छियनि विमर्श झा के ओ आबथि आओर अपन स्वागत मंतव्य राखथि विमर्श एकर अर्थ की छै एकर अर्थ होइ छै चिन्तन करैत तथ्य धरि पहुँचनाइ। एहि सन्दर्भमे एकटा फ्रान्सीसी क्रान्तिकारी आ लेखक मैक्रॉ कहलखिन्ह हँ जे विमर्शक प्रक्रिया स्वतन्त्रता आ परिवर्तनकेँ जन्म दैत छै। एहि आलोकमे हम विमर्श फाउण्डेशन दिससँ एहिठाम आएल अपने सभ सम्मानित लेखक, कवि, समाजसेवी, चिन्तक लोकनिकेँ हृदयसँ स्वागत करैत छी। परिवर्तनक भूमिकाक केन्द्र जनप्रतिनिधि लोकनि आ मीडिया कर्मी लोकनि के सेहो हृदय सँ स्वागत करै छी। हमर अहाँक मातृभूमि मिथिला प्राचीन काल सँ कतेको संकट, अभाव आ विषमता सँ गुजरल अछि मुदा ई संस्कृति सदिखन जीवंत ठाढ़ रहल आ वैश्विक पटल पर अपन स्थान बनौने रहल अछि। आइ हम सब एतय मात्र उत्सव मनेकबाक लेल नहि अपितु अपन भाषा आ संस्कृति के समृद्ध करय बला तथ्य सब पर चिन्तन करबाक लेल आयल छी। विमर्श फाउंडेशनक ई गहींर विश्वास अछि जे मिथिलाक बुद्धिजीवी लोकनिक एहन जुटान सही मायने मे हमरा सब लेल परिवर्तनक बाट प्रशस्त करतय। एहि आयोजनक उद्देश्य इहो अछि जे हमर वरिष्ठ लोकनिक जे अनुभव छनि तकरा ग्रहण करैत नवीनताक संग आगाँ बढ़ी। अपन प्रतिमानसँ ऊँचा ग्रहण करैत भविष्यक लेल क्रियशील रही आ अपन अतीक केँ गलतीसँ सीखी। आइ हम सब किशोरी जीक धाममे छी। आइ खाली मिथिलायमे नहि समस्त विश्वमे महिला सशक्तिकरण एकटा ज्वलंत मुद्दा छै। आइ। आ काइल हम सब अइ कार्यक्रम मे महिला सशक्तिकरण के एकटा ऐतिहासिक सत्र देखबै जइ मे चौदह टा महिला अपन अपन अनुभव स महिला के कते बड़का पार्ट छै अइ समाज मे से हम सब के देखैता। कोनो समाज उद्योग आ अर्थव्यवस्था के बिना नइ चइल सकै अछि। अहि कार्यक्रम मे हम सब मिथिला के उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आ अर्थनीति के सेहो सत्र देखबै। नवतुरियाक समर्थन जब तक कोनो संस्कृतिमे नहि हेतै तब तक ओ संस्कृति जे छै से आगू नहि बढ़ि सकै छै ताहिसँ एहि सत्र सब एहि एहि कार्यक्रमके सत्र सबमे अहाँ नवतुरियो लोकनिके खूब भावार्थ जरूर देखबै मिथिलाके संस्कृतिमे साहित्यके एकटा खूब बड़का रोल छै कोनो संस्कृति मे कोनो संस्कृति के भापय के लेल ओकर साहित्य के देखय के चाही। ताहि स सत्र मिथिलाक समकालीन कथा साहित्य आ नव पीढ़ीक चुनौक्ति मे हम सब मिथिला के कथा साहित्य पर चर्चा करबै आ ओकर नया नया चुनौती के केना हम सब समाधान क सकै छी ओकर बारे मे चर्चा हेतै। अपन सबके समाज आ अपन सबके साहित्य जे छै से जात, पात, धर्म आ लिंग सँ ऊँच छै। ओहि मे सरनेम देख क कविता नहि लिखल जाइत छै, भाव देख क कविता लिखल जाइत छै। ताहि सँ सत्र मैथिल साहित्य मे दलित चेतना के सत्र मे हम सब अपन साहित्य व संस्कृति मे दलित आ दलित चेतना के बारे मे चर्चा देखबै आ देखबै कि हम सब केना आरो दलित चेतना के बढ़ावा देबै। आइ जल संरक्षण आ पर्यावरण सेहो ज्वलंत मुद्दा छै। अहि कार्यक्रम मे हम सब जलाधान संरक्षण पर सत्र देखबै जइ मे हम मिथिलावासी अपन इ नगरी के अपन इ जनकपुर धाम के जलाधार संरक्षण क क केना आर सुंदर क सकै छी ओकर बारे मे हम सब सिखबै। एहने कनेको सांस्कृतिक व साहित्यिक सत्र सब हम सब देखबै जेकर उद्देश्य केवल ई छै कि हम सब चिन्तन करी, हम सब विमर्श करी आ अपन मिथिला के आर सशक्त करी, आर समृद्ध करी। अन्त मे हम पुनः विमर्श फाउण्डेशनक दिस सँ एतय उपस्थित सब गोटे के प्रणाम करैत छी आ एबाक लेल हार्दिक आभार व्यक्त करैत छी। आशा अछि जे एहि आयोजनक अपन उद्देश्य आ परिकल्पना स अपन सब गोटे प्रभावित हेबै। अंत मे हम वैह हम वैह फ्रांसीसी लेखक आ क्रांतिकारी के एकटा लाइन कहबै जे विमर्श आ चिंतन वैह बाट छै जहि मे हम सब अपन विश्वास स ल क अपन सत्य तक के बाट जे छै से देख सकै छी सैह छै विमर्श। हम फेर स श्रीमान विकास वत्सनाभ के आब। आमंत्रित करै छी धन्यवाद धन्यवाद विमर्श विमर्श कहलनि जे विमर्शक प्रक्रिया स्वतंत्रता आ परिवर्तन के जन्म दैत छै हम सब तकर अवलोकन करब जे कोन तरहक परिवर्तन यथोचित छै आगा हमरा सबके एहि सभागार में और किछु विशिष्ट व्यक्तित्व लोकन उपस्थित छथि हम आग्रह करै छियनि आदरणीय सुनील मल्लिक के जे ओ अपन यथास्थान ग्रहण करथि तहिना जीवनाथ चौधरी जी के ओहो यथास्थान ग्रहण करथि प्रेम विदेह ललन जी के माधव पौडेल जी एसएसपी तहिना राजू श्रेष्ठ जी शिवनंदन शाह जी एहि सभ लोकनिसँ आग्रह जे यथास्थान अपन स्थान ग्रहण करथि तहिना हमरा सभक बीच छथि बसंती देवी पूर्व सांसद हुनको अपन स्थान ग्रहण करबाक लेल आग्रह करै छियनि परमेश्वर कापर जी छथि रमेश रंजन जी छथि धीरेन्द्र प्रेमर्षि जी छथि मनोज झा मुक्ति श्याम सुंदर शशि जी प्रवीण नारायण चौधरी जी तहिना अनेक गणमान्य व्यक्तिके हम एहिठाम देख पाबि रहल छियनि ओ सब गोटे अपन अपन स्थान ग्रहण करथि आब हमरा लोकनि एहि उद्घाटन सत्रमे एकटा पोथीके लोकार्पणके से नहि सीता नहि नामक पोथी छै तकर लोकार्पण हेतै ओहिके लेल हम अपन अतिथि लोकनिसँ आग्रह करै छियनि

हम आग्रह करै छियनि डॉक्टर भीमनाथ झाके जो हमरा सबके दू शब्द आशीर्वादक दैत माननीय अध्यक्ष महोदया एवं सभामे समुपस्थित विद्वान विदुषी लोकनि आइ विमर्श अधिवेशनक प्रथम सत्रमे हमरा लोकनि उपस्थित छी विमर्शक आरम्भ भऽ गेल अछि आओर जनकपुरमे विमर्शक आरम्भ हो आ सीतासँ नहि हो सीताक चर्चासँ नहि हो सीताक नामक पोथीसँ नहि हो तऽ ओ आर ओ विमर्श पूर्ण नहि मानल जा सकैत अछि आओर जँ एहि पुस्तकसँ आरम्भ हो विमर्श तऽ ओ विमर्श जे से असफल नहि भऽ सकैत अछि तऽ ई जे विमर्शक आरम्भ आओर सीतासँ आरम्भ आओर सीताके जे से केवल सीतासँ आरम्भ नहि सीतासँ संवाद करैत आरम्भ नहि सीता नहि ई आब नहि चलत जे एतबा दिन नहि चलल अहाँके जे एतबा दिन उपेक्षा होइत रहल अहाँ जे एतबा दिन जे से पड़ल रहलहुँ से आब नहि हएब। हम सब जे से नारी समाज कहू, पुरुख समाज कहू, वर्तमान समाज कहू से अहाँ लोकनि अहाँके पक्षमे अछि। अहाँ आब जे से पाथर नहि हएब। अहाँ आब पातालमे नहि समएब। अहाँ एहि जीवनमे एहि धरती पर स्वर्ग केर जे से आनब आओर जे से विकास करब आओर सम्पूर्ण अहाँ केर जे हमरा लोकनि सन्तान छी से अहाँके जे से जे से मान जे प्रतिष्ठा अछि ओहि प्रतिष्ठाके रक्षा करबाक लेल प्राणपणसँ से लागब आ लागल छी एहि आह्वानक सङ्ग हम बुझैत छी इएह सङ्केत जे ई जे आरम्भ जे भेल अछि नहि सीता नहि से एहिसँ आरम्भ भेल अछि आओर एकर जे से लोकार्पण भेल अछि एकर विमोचन भेल अछि जाहिमे सभगोटे जे उपस्थित छी तकर जे से एकरा समर्थन करैत छी एकरा जे से मानैत छी एकरा एहि बिन्दु पर एहि विमर्श केर जे से आगाँ बढ़ायब एहि शुभकामनाक संग एहि पोथी केर जे से हम भूरि भूरि अभिनन्दन करैत छी कवयित्री केँ आओर अपने लोकनि केर जे से एकर जे से पढ़बा के लेल से प्रेरणा से प्राप्त हुए पढ़ी आ एहि पर विमर्श करी एहि पर चिन्तन करी एकर आग्रह करैत छी धन्यवाद धन्यवाद सर आब हम आग्रह करैत छियनि श्री महेन्द्र मलग्या सर के जो हमरा सबके अपन आशीर्वाद दैत। आदरणीय अध्यक्ष और अतिथि लोकनि, इ नहि सीता नहि, एहिठाम सीता के तात्पर्य महिला से लेल गेल अछि और बहुत अत्याचार भेलै महिला पर आ यदि ओकर देबऽ लागी तऽ पन्नाके पन्ना भरि जायत जेना अत्याचारके एकटा उदाहरण हम देबऽ चाहब बरस दशक तय सो किया आ बरस दशक तय सो किया दस वर्षके यदि ओ बच्ची छै आ छओ हर वर्षानके एक वर्षमे छओ सए भाग दऽ दियौ तऽ ओ भऽ जेतै दू तऽ दसमे दू जोड़ि देलियै तऽ बारह वर्षके जे अथी बचिया छै ओ सोम रसके समान होइ छै ई कतेक भारी अत्याचार छलै तऽ एकरे उजागर एहिठाम कयल गेलैए नहि सीता नहि ई जे स्थिति जे छलै महिलाके ओकरा ई अस्वीकार करै छै जेनाकि हम एहिके बुझलियै सीता मतलब हमरा जनैत ई जनकके दुलारी नहि ई सम्पूर्ण बचियाके प्रतीकमे एलैए विद्योपति एकर समर्थन कऽ देलखिन जे झा विद्येपति एकटा पाँति लिखि देलखिन जे ओ अथी छै कुसमित कानन कुञ्जबसी कऽ कऽ कुसमित कानन कुञ्जबसी नैनक काजर घोरी मसी ईसभ अथी केलखिन नक्शा लिखल नरेन्द्र पात लिख पठावल आखर साथ

ई चारिम अइ चारिम दिन हमर अइ एकटा अपना सबके कहावत छै कि चौथे सैयाँ पचमे गोसैयाँ तऽ ई लऽ कऽ सात आखर भेलै तऽ सात आखर भेलै आओर ओहिठाम ओ फेर विद्यापति कहबा लै छथिन कि ई तऽ हमर जीवनक अन्त अइ हमर जे कन्याके जीवन अइ ओकर ई अन्त अइ तऽ अपना सबके ओहिठाम कहल जाइ छलै कन्यादानेके समयमे अरे एकरा एतेक भऽ गेलैए एँ तऽ ई कन्यादान करताह कि स्त्रीदान करताह तऽ एहन एहन बातसभ उठै छलैए तऽ कन ओ जे बचैआके शोषण होइ छलै हमरा लगैए जे एहिके विरुद्धमे ई विभाजी जोरदार शब्द से एकर अथी कयलनि हेँ विरोध कयलनि हेँ जेनाकि हम बुझलियैए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आब हम आग्रह करै छियनि डॉक्टर राजेन्द्र विमल सरसँ जे ओ मंचपर आबथि आ हमरा सबके अपन आशीर्वचनसँ सिंचित करथि परम आदरास्पद अध्यक्ष महोदय दर्शक दीर्घा में उपस्थित विद्वान आ विदुषी लोकनि महान मिथिलाक महान संत लोकनि ई सत्र उद्घाटन सत्र थिक आ एहिमे देखलियै उद्घाटनमे हमरा लोकनि जे सब गोटे मिलके से दीप बारलियै चेतनाक दीप ताबे धरि नहि प्रज्वलित भऽ सकैए जखन सम्पूर्ण समाजके ओहिमे सहभागिता नहि होइ ई चेतनाक एक दीप चेतनाक लिखै छथिन एहिठाम तऽ चेतना हमरा जनैत अछि जे से बेर बेर कहल गेल छै अपना सभके शास्त्रमे जे ओ ब्रह्म थिक साक्षात ब्रह्म छी आओर किछु नहि छी चेतना से बेर बेर अपना सभ ओहिठाम

जे हमरे अध्यक्षतामे ई सभटा प्रकृतिमे जे प्रवृत्त भऽ रहल अइ घटना सभ से ओहिसँ भऽ रहल अइ तऽ तैँ जे छै ई चेतनाक दीप जकरा जखन जे मिझा जाइ छलैए तऽ ओ हमसभ ओत दै छलियै दू गोटे आ भीमनाथ बाबू बारऽ लगला आ ओ कतहु जे देखल लटपटाए लगलै तऽ हम ओत देलियै हम बारऽ लगलहुँ तऽ ओ ओत देलखिन तऽ तहिना जे छै ई जखन झिलमिल ई जे छै मिथिलाक संस्कृतिके सबसँ बड़का विशेषता ई छै जे आइ धरि ई निष्कम्प दीपशिखा जकाँ से झिलमिलाइ छै जरूर लेकिन फेर निष्कम्प भऽ जाइ छै फेर ई बारऽ लगै छै तकर से ई एकटा जे वैशिष्ट हमरा लोकनि देखै छियै ताहिसँ बेर बेर एकटा बात हमसब कहै छियै जे

दौड़े जहाँ हमारा तऽ कोनो ने कोनो ताकत एहि चेतनाके दीपमे छियै जाहिके कारण संसारके कोनो ताकत एकरा मिझा नहि सकैए से विश्वास आइके ई उद्घाटन सत्रमे हमरा लोकनिके फेरसँ एक बेर बटोरलहुँ हँ आ दू मिनटमे एकटा से हमर दायित्व बनैए जे किछु किताबक प्रसङ्गमे कहि दियै किताब यद्यपि हमरा पढ़ल नहि अइ ओहिमे लेकिन जे प्रतिरोधी स्वर देखै छी हम जे नहि सीता नहि ओ बतबैए जे हम से कए बेर कहल करै छी अपनेके स्मरण दियाबी जे जखन ई सत्ता व्यसनी लोक

जखन सम्पूर्ण संसारमे दृष्टि हीन भऽ जाइ छै ओकरा देखाइ नहि पड़ै छै जे केना लोक जे छै नालीमे सँ भगवान जकाँ भावके बिछैए आ ओ सत्तामे लिप्त रहैए तऽ ओकरा दृष्टि देवता साहित्यकार करै छै तऽ ओकरा एहि प्रकारेण जे देखियौ तऽ सम्पूर्ण संसारके जे महानतम सभ्यता सभ भेलैए से एहि दुआरे नहि विकसित भेलै जे बहुत रास धन छलै एहि दुआरे नहि सम्पूजित भेलैए जे ओहिठाम बड़का बड़का राजनेता सब छलाह एहि दुआरे सम्पूजित भेलैए जे ओहिमे चिन्तक सब छलाह ओहिमे मनीषी सब छलाह ओहिमे विचारक सब छलाह ई जे वैचारिक परम्परा छै मिथिलाके वएह एकर ई चेतनाके दीपके जगौने रहै छै एहिमे जे प्रतिलोही स्वर रहै नहि सीता नहि

आ अहाँ देखै छी जे समाजमे अन्धविश्वास छै अशिक्षा छै रोग छै आइ आइयोके अवस्थामे हमसब देखै छियै बलात्कारके घटना छै आइयोके अवस्थामे हमसब देखै छियै जे डाइनके मल मूत्र मानव मल मूत्र घोरिके पीया देल जाइ छै सामाजिक रूपान्तरण चाही कि नहि चाही राजनीतिमे अहाँ देखि रहल छिए जे कतेक प्रकारके भी आबि गेलै विकृतिसब आबि गेलै आओर ई जे छै मूल्यहीन भऽ गेलै एखन राजनीति एकरा कोना फेरसँ मूल्यपर आधारित राजनीति होइ तकर तऽ दायित्व लेखकपर छै कि नहि छै छै रूपान्तरणके लेल दायित्व छै अहाँ देखै छिए जे काण्डपर काण्ड आर्थिक क्षेत्रमे भऽ रहल छै एकर आर्थिक आयाममे रूपान्तरणके आवश्यकता छै कि नहि छै

हमर जे युवक छथि हमरा सब ओहिठाम तऽ छै नहि परम ओ नाभा दास के द्वारा अग्रदास के द्वारा जे एकटा सम्प्रदाय एलै एहिठाम जकरा रसिक सम्प्रदाय कहै छै ताहि हिसाब सँ हमरा लोकनि तऽ सम्बन्ध जोड़ै छी सीता के बेटी छथि सीता आ हमसब राम कहै छियनि हुनका जमाय कहै छियनि हुनका ई रसिक सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण छै तऽ ई अवस्था छै लड़का सबके ई अवस्था छै जे किछु तऽ विदेश चलि गेलै हमरा सब ओहिठाम के किछु युवक सब आ जे बाँकी बचलै से तऽ या तऽ राजनीतिमे लागल छै पढ़ाइ लिखाइ छोड़िके इन्कलाब जिन्दाबादमे लागल छै एहि देशके प्रोफेसर चाही कि नहि चाही एहि देशके डॉक्टर चाही कि नहि चाही एहि देशके कलाकार चाही कि नहि चाही आ जे बाँकी बचल छै से देख रहल छियै जे ओहि पारमे जाकऽ फेन साड़ी कीन कऽ अबै छै नाइट रोशन कीन कऽ अबै छै तऽ ई टोटल रूपान्तरणके जे एकटा चेतना छै हम एकर एकटा ई जे पढ़लहुँ हँ एखन एकटा खाली शीर्षक एक दूटा हम देखलियै हँ हम से माफी माँगब अपनेसँ जे कविता सभके बारेमे चर्चा हम नहि कऽ सकब एहि दुआरे नहि कऽ सकब जे सभटा हमरा पढ़ल नहि अछि लेकिन ई जे पहिल शीर्षके एकर जे नहि छी तऽ अहाँ नहि से ई प्रतिरोधी स्वर बतबैए जे समाजके रूपान्तरित होबऽ पड़तै समाजके बदलै पड़तै समाजमे चेतनाके दीप जराबै पड़तै आ ई संसारमे आन केओ नहि कऽ सकैए ई करबाक दायित्व सिर्फ आ सिर्फ जे हम अहाँ जे बुद्धिजीवी कहाबैवला लोक छी हम अहाँ जे साहित्यकार कहाबैवला लोक छी हम अहाँ जे बड़का बड़का मंचपर आसीन होकर चिन्तकके रूपमे प्रस्तुत होइ छी विचारकके प्रस्तुतमे छी तऽ हमरा सबके दायित्व बढ़ि जाइए से तहू दिस ई प्रे प्रेरित हमरा लोकनि केलनि हेँ इनका बहुत बहुत बधाई हमर जीवनके एतेक लम्बा समयमे पहिल ई अनुभव भेल एतेक सुन्दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरके आयोजन कयलनि हँ ई आ विभाजी तऽ हुनकासँ बहुत बहुत आशीर्वादो छनि आ ईमे आ हुनका सब गोटेके सहयोग प्राप्त होइत रहतनि आ हमरा लोकनि जे छै एकटा नया मिथिलाके निर्माण अवश्य कऽ सकब ताहि बातके विश्वास दियौनिहार विभा झाके फेर फेर आशीर्वाद दैत अपन वक्तव्यके जे हम समाप्त करै छी अपने सबसँ विदा छी दोसर सत्रमे बहुत बात करब जय मिथिला बहुत बहुत धन्यवाद सर आब हम आग्रह करै छियनि श्री राम रोशन दास जीसँ जे ओ आबि कऽ हमरा सबके आशीर्वादक दू वचन दैत। जय सिया राम जय सिया राम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। किशोरी के नगरी में आई विमर्श लऽ कऽ आयल एहि कार्यक्रमक अध्यक्ष विभा जी उपस्थित हमरा सभक मधेशक प्रदेशक गवर्नर साहेब आ समयके अनुकूलता देखैत हम सभ सम्पूर्ण विद्वान लोक सभके देखै छी अग्रज जिनका गोदमे हम खेलायल छी एतय बहुत रास मित्र कहबै तैयो आ सम्बन्ध राष्ट्र कहबै तैयो ई बोर्डरक ओहि पारसँ मिथिलाञ्चलवासी घरक लोक आँगनके सभ माय बहिन उपस्थित अग्रज सभ आयल छी हम किशोरी जीके तरफसँ सर्वप्रथम हम अहाँ सभके बहुत बहुत आशीर्वाद दै छी आ हम अपन प्रणाम करै छी बहुत रास बात हमरा बुझलो नहि अइ। किछु दिन पूर्व सँ विभा जी के किशोरी जी के दर्शन मे आयल रहथि। प्रसंगवश चर्चा केलथि जे जनकपुर धाम मे काठमांडू मे पूर्व हम केने छी। अपने के जानकारी नहि छल। हम जनकपुर धाममे करऽ चाहै छी हम कहलियै बहुत सौभाग्यके बात छै अहाँ राखू काल्हि संजोगवश कृपा कहियौ अहाँ सभक बीचमे हमरा संध्याकालीन साँझ बारहके हमरो अवसर भेटल ओहि उपस्थितिमे हमरा ओ संवाद सुनि कऽ बड़ा सुन्दर लागल अहाँ सभके बीचमे जे जनकपुरक चर्चा भऽ रहल छै तऽ किछु जनकपुरेके हम सभ सजा सकब। हमरा नीक लागल। गर्व करै छी अहाँ सभ के उपस्थिति सँ। सीता जी के जखन प्रसंग छै, किशोरी जी सँ त हम सभ सभ एहि माटि पानि सँ जुड़ल छी। हुनकम उद्गम स्थल जतय मिथिला के आइ राजधानी जनकपुर धाम मे छी। हमरा सभक बीचमे दूटा सांस्कृतिक छै एकटा लौकिक एकटा अलौकिक लौकिकमे तऽ हमसभ जे सजौने छी जर जटिन साम चकेबा अन्य विभिन्न जे हमरा सभके सांस्कृतिक छै लौकिक संस्कृति आ अलौकिक सांस्कृतिकमे जे अखन हमर कहलखिन हँ अग्रज हमरा सभके एकटा गोदीमे हिनकर एकै ठाम किशोरी जीके ही महलसँ जुड़ल छथिन हमर नाम तऽ लेबितो संकोच होइए विमल सरजीके तऽ अलौकिकमे वा रसिक सम्प्रदाय जतऽ हमर जनक बाबासँ सेहो प्राकट्य भेल छै वेदान्ती राजा होइतोमे हुनका हृदयमे उद्गम भेलै भावके किशोरी जीके हुनका लगमे सुखदेव जी परीक्षा देबै वैराग्यके परीक्षा देबै आयल रहथिन लेकिन हुनका लगमे हुनकर हृदय में जखन राम के दर्शन केलकै तऽ कहलकै एहि बच्चा प्रति हमरा एते मोह किया उत्पन्न होइए तऽ रस जे छै से ओहि ठाम से शुरुआत भेल रसिक संप्रदाय के विभिन्न फेर हमरा सबके अग्रज पूर्वाचार्य नाभा जी अग्रदेवाचार्य जी कील जी परिहारी जी बहुत रास लिखलखिन आ ओहिके परम्परासँ हमसभ एखन उपासनामे छी सीता जी के जखन दर्शन करबै तऽ जनक बाबा सन के पालन पोषण हम तऽ कहै छी महिला सशक्तिकरण के बात हुए तऽ जनकपुर के अध्ययन कऽ ले रामायण कालीन तऽ ओहन पालन पोषण जे एहिठाम हुनकर लड़का के नाम बहुत कमे लोक के पता होयत लेकिन सीता जनक जी के सीते से हुनकर परिचय बनले आ वर्ल्ड विश्व चिन्हलके आ हुनकर वही ढंग के पालन पोषण रहे जे छः वर्ष में जे धनुष उठेलखिन ओ धनुष तोड़ल आ सीता लेवल विश्व के राजा ओतऽ उपस्थित भेल रहे हम आशीर्वाद दै छी अहाँ सबके जे अहिना विभिन्न कार्यक्रम सँ सब गोटा एकजुट भ क बहुत रास मुद्दा सब उठलै। जनकपुर के सांस्कृतिक धरोहर सब के सेहो रक्षा करबाक बात सब बहुत उठलै। स्वाभाविक छै मठ मंदिर के ई शहर छै। राजा जनक सँ जुड़ल ऋषि महात्मा के शहल छै। विद्वान सबके त्रेतेयुगसँ अष्टावक्रके दर्शन करू चाहे बहुत रास वाचस्पतिके दर्शन करू एहि लोक संस्कृतिमे मण्डन मिश्रके दर्शन करू बहुत रास सब एहिठाम एकसँ एक विभूति अहूँसब बहुत विभूति अहूठाम छी तऽ एकरा हम अहाँ सब जखन प्राचीन लोक सांस्कृति अपन धरोहर के जब तक नहि बचेबै तब तक हमरो अहाँ के परिचय विश्व पटल में अहिना हेरायल जायत हम अहाँ सब गर्व करू जे एते बड़का किशोरी जी से जुड़ल एतेक पैघ संस्कृति से हम सब आबद्ध छी एहि माटि से छी जतऽ तुलसियो बाबा लिखलखिन पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता त सधारण भूमि सँ हम सब नइ छी आ सधारण जगह पर जन्म नइ अइ। पूर्व जनम के बहुत हम सब एकटा नीक केने हेबै, बहुत पुण्य केने हेबै हमरा सब के एहि धरती पर जन्म भेल ये। त सब गोटा के सजाबऽ के अवसर ये जनकपुर धाम के। महिमा अपरम्पार छै। रामायणो मे राम जी के तब किशोरी जी संग लगेलखिन हुनका धनुषधारी कहेलखिन ओहि सँ पहिले ओहो धनुषधारी नहि रहथिन। बहुत रास बात छै। बहुत बहुत अहाँ सब के धन्यवाद। आयल आगन्तुक जते पाहुन लोकनि छै एहि मे आ जतेक एहि ठामक लोक छी सब हम विद्वान वर्ग के फेर पुनः प्रणाम करै छी किशोरी जी के आशीर्वाद दै छी जय जय किशोरी जी जय सिया राम बहुत बहुत धन्यवाद आब हम आग्रह करै छियनि मधेश प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानक अध्यक्ष श्री राम भरोस कापर भ्रमर सरके जो आबथि धन्यवाद उद्घोषक महोदय आजुक एहि विमर्श तीन दिना विमर्श कार्यक्रमक जे शुभारम्भ भऽ रहल अछि तकर अध्यक्षता कऽ रहल विभाजी प्रमुख अतिथिके रूपमे हमरा सभक बीच बैसल मधेश प्रदेशक प्रदेश प्रमुख जी एहिठाम लगभग सब भाषा साहित्य संस्कृतिसँ जुड़ल कोनो ने कोनो रूपमे उपस्थित स्रष्टा लोकनि एकटा सुन्दर परिकल्पना करबाक एकटा जे अवसर आयोजकके भेटलनि हेँ ओ नीक ठीके धन्यवादके पात्र छथि भाषा साहित्य जाहि रूपमे उपेक्षित कयल जाइत छै विभिन्न क्षेत्रसँ अहाँ एकटा बात आओर बुझि लियौ जे एखन राजनीतिक शक्तिके बिना ने भाषाके उन्नति भऽ सकै छै ने साहित्यके उन्नति भऽ सकै छै हमसभ खास कऽ मैथिली भाषी या मातृभाषी सभ कही नेपाली बाहेक राज्यके संरक्षण प्राप्त नहि कऽ सकलहुँ उचित ढङ्गसँ ताहू दुआरे निरन्तर हमरा सभक बीचमे एकटा दूरी बढ़ेबाक प्रयास कयल जा रहल अछि हमसभ स्वयं भाषाभाषी एकठाम अपन भाषाके लेल अपन संस्कृतिके लेल अपन साहित्यके लेल काज कऽ सकी एहन अवसरके नितान्त अभाव छै निश्चित रूपेण एहि अवसरक एकटा सुन्दर संयोग विमर्श फाउंडेशन आजुक दिनमे प्रारम्भ कऽ रहलक अछि हम फेर हुनका लोकनिके हार्दिक धन्यवाद दैत छियनि तखन एकटा बात आवश्यक छी बुझब हँ पत्रकार सम्मेलनमे विवाह जी हमरा आग्रह केने रहथि आबऽके लेल लेकिन कोनो विशेष कारणसँ हम नहि आबि सकल रही मुदा हम लाइव सुनलहुँ जतऽ रही जनकपुरसँ बाहर रही लेकिन हम लाइव हम पूरा सुनलहुँ जाहिमे हिनकर बड़ा एकटा उत्साह आ एकटा शब्द प्रयोग कयने रहथिन मनोरथ हमरा मोन अछि तैँ बुझि बुझि जेथिन जे ओ ठीके सुनने छलाह मनोरथ शब्द प्रयोग कयने रहथिन जिनकर मनोरथ रहनि जे एहि ढङ्गके कार्यक्रम करी पहिनहु करै छलाह मचन काठमाण्डूमे कयलनि महोत्तरीमे कयलनि बहुत छोट लघु स्तरके रहै मुदा एहि स्तरके कार्यक्रम करबाक एकटा मनोरथ हिनका छलनि

बुझू जे एकटा परिवेशमे रहनिहार मोनमे जे ई मनोनथ हुए जे अपन भाषाके लेल अपन मातृभाषाके लेल अपन साहित्यके लेल अपन संस्कृतिके लेल किछु करी तऽ निश्चित रूपेण ओकर फल भेटै छै सविताजी हमरा सभक बीचमे उपस्थित छथि एहि साल विभिन्न कारणसँ नहि कऽ सकला हँ एखन धरि ओहो निरन्तर करैत रहै छथि वएह मनोरथ छै ओहूठाम हमरा लगैए जे वैयक्तिक रूपमे जँ अहाँके मोनमे कोनो तरहक लाभ या प्राप्तिके उद्देश्य हुए तऽ कोनो कार्यक्रम सफल नहि होयत कहियो नहि सम्भव भऽ सकैया कतौ ने कतौ ओहिमे अवरोध विरोध भावनात्मक रूपमे जुड़ाव नहि भऽ सकतै संवेदनात्मक रूपमे अहाँ सङ्गे लोक नहि जुड़त लेकिन इएह मनोरथ जे छै जे अपना मोनके भीतरके स्वतन्त्र उद्गार छै जे हम किछु करी भगवान हमरा किछु देने छथि ओकर लगानी हम भाषा साहित्य संस्कृति मे करी अहिना विद्वत वर्ग के बजाबी आइ बम्बई सँ विभा रानी जी आयल छथि दिल्ली सँ सविता जी आयल छथि पटना सँ रमण जी आयल छथि अशोक जी आयल छथि हमर की कहै छै जे बहुत लोक आयल छथि तारानंद वियोगी जी आयल छथि एक से एक तऽ ई जमघट केनाइ मामूली बात नहि छै ई मनोरथके साफल छै हम एन जी ओ चलबै छी या हमरा कोनो दसटा बैस कऽ एकटा कोनो कार्यक्रम करै छी तऽ ओ शुद्ध ओ हमरा विचारसँ एकटा औपचारिकता भऽ जाइ छै हम चारि गोटे बैसलहुँ आ एहिठाम कार्यक्रम करबाक अइ ओहिमे मनोरथ नहि होइ छै अपनत्व नहि होइ छै जुड़ाव नहि होइ छै प्योर मने एकटा बुझियौ ने औपचारिकता ठीक छै कऽ लै छी फलनोके बजा लै छियनि चिलनोके बजा लै छियनि एकटा गीत भऽ जेतै नाद भऽ जेतै आनन्द भऽ जेतै मन सब श्रोता आनन्द हेतै इएह जो जुड़ाव अहाँ कार्यक्रम सङ्गे स्वयं केना जुड़ल छी से पहचान सबसँ पैघ वस्तु छै हम फेर हम तेसर बेर धन्यवाद दै छियनि ई आयोजनके लेल आयोजनके शुरुआत छै एकर टिप्पणी एखन करब हमरा लगैए गलत छै बहुत रास सेशन सब छै विभिन्न हँ ओना काल्हि हम देखने रही एकटा सेशन आओर आओर सेशन सब छै ओहिमे विचार एतै ई भऽ सकैए एहि कहैत कालमे एकटा बात धरि हमरा कहबाक छूट दिअ सेशनके चुनावमे कतहु कोनो गलती छै अव्यवहारिकता आबि गेल छै ओहिठाम कनेक व्यापक छलफलके आवश्यकता छलै कोनो चीज अहाँ चर्चाके विषय लाबऽ चाहै छियै कतऽ अहाँ कऽ रहल छियै कोन परिवेशमे कऽ रहल छियै तकर तऽ ख्याल राखब जरूरी छलै अहाँ एकोटा सेशन एहन नहि छै जे एहिठामके घुनि एहिठामके माटिसँ सम्बन्धित छै ई एहिठाम त्रुटि भेल छै समष्टिगत बात कयने छी हमर भारतीय मित्र सब साहित्यकार लोकनि सब आयल छथि सीमा रेखाके बात तऽ करै छी हमसब बरोबरि लेकिन ओ भाषामे साहित्यमे मने सामाजिक सम्बन्धमे ओ सब सीमा रेखा खतम भऽ जाइ छै सत्य बात छै लेकिन कखनो काल साहित्यके बात एतै समय छै तखन सीमा रेखा बुझऽमे अबै छै जे अहाँ किए नहि पढ़ै छी हमरा अहाँके तऽ पढ़ऽ पड़त ने अहाँ विशाल छी विराट छी अहाँके सङ्गमे चारिटा पाँचटा प्रकाशक छथि एखनो दू चारिटा ओहिठाम उपस्थित छथि हमरा सङ्गमे देखियौ ने अपने पेट काटिके किताब छपै छै हमरा तऽ कठिनाइ अछि हमरा तऽ प्रोत्साहनके आवश्यकता अछि अहाँ सभसँ सहयोगके आवश्यकता अछि अहाँ पढ़ू अहाँ लिखू ई दूरी किया एकौटा सेशन एहन राखल गेल छै जाहिमे नेपालीय सन्दर्भके नेपालक भाषा साहित्य संस्कृतिके बारेमे कतहु चर्चा होइ एहिठामके परिवेशके बारेमे कतहु चर्चा होइ स्पष्टसँ ई बात कनि ख्याल करबाक चाही छलै सुधारक गुंजाइश नहि छै लेकिन जे छै हमसभ चाहब जे आब आबयवला वक्ता ताहिमे छथि एक आधटा घुसियाल छथि ओहोमे ओ कमसँ कम नेपाली परिवेशके बारेमे किछु जानकारी जे सम्भव होइ से दै एहि दिस ध्यान राखबाक चाही आ दोसर हम एहिठाम एकटा अहाँ सबके बीचमे भाषा साहित्यके एकटा सेवक छोट छिन काज करना कर्ताके हैसियत छी मुदा एखन मधेश प्रकारके नियुक्तिमे छी मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान एहिठाम गठन भेलैए ई आठम महीना चलि रहल छै ओकर ई पहिल गठन हेबाक कारणे एकरा व्यवस्थापनमे किछु कठिनाइ छै बहुत रास कठिनाइ भऽ रहल छै कानूनी अड़चन सब छै कए रङ्गके अड़चन छै तकरा समाप्त करैके प्रयास कयल जा रहल छै हम अपने सबके यह विश्वास दियबै छी महेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान निश्चित रूपे एहि कार्यक्रम जे एखन एहिठाम भऽ रहलैए ई एकटा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम सब छै एकर अपन धारणा भऽ सकै छै विभा जी जतेक खर्च भी कार्यक्रम कयलनि हैं कहि रहल छथि जँ मत सरकारी स्तर पर ई कार्यक्रम होइत अछि तऽ ओकर दुगुनी पाइ खर्च करऽ पड़तै इहो सत्य बात छै यथार्थ बात कहै छी अहाँके हम सरकारी स्तर पर ओ कार्यक्रम दुगुनी पाइमे खर्च हेतै आ भऽ सकै एतेक व्यवस्थित नहियो होइ तहन ओ आनक हेतै ओहिमे मनोरथ नहि हेतै हम जे कोनो कार्यक्रम करबै तऽ ओहिमे हमर मनोरथ नहि हेतै सरकारी नीति काज करैत हेतै सरकारी कर्मचारी काज करैत हेतै ओकर नियम कानून काज करैत हेतै ध्यान देबै बातके हम स्वयं स्वीकार करै छी तहू दुआरे हम फेर फेर कहै छी निजी क्षेत्रसँ एहि ढङ्गके काज जे खुला रूपमे साहित्यके एतेक गोटे अहाँ एलहुँ हेँ हम बजा तऽ सकै छी दुगुनी गोटे लेकिन जे कठिनाइ हमरा भोजऽ पड़त विभिन्न दौरसँ गुजरऽ पड़त नियम कानूनसँ गुजरऽ पड़त एना नहि तऽ एना नहि ई नहि मिललै तऽ ओ नहि मिललै हम ओहीमे परेशान भऽ जायब तथाइ अपने सभके हम विश्वास दियबै छी निकट भविष्यमे एकटा अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी दू दिनका होबऽ जा रहल छै मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानके ताहिमे एहिना किछु गोटे विशिष्ट विद्वान ओतहुसँ अयता नेपालक पूरा अधिराज्यसँ विद्वानसभ आबि रहल छथि किछु गोटेके फेर एहिमे अयबाक अवसर भेटत हमसभ कोशिश करबै जे एहिना खुला विचारसँ खुला सिस्टमसँ ओहूठाम काज होइ सभगोटे बैसी छलफल करी एकटा अगाड़ी बढ़बाक प्रयास करी कार्यक्रमके नाम जे किछु हुए एकर भीतर में जे अवधारणा जे कतौ कुछ हुए ई प्लेटफार्म से सुंदर प्लेटफार्म से बहुत सजायल प्लेटफार्म से आत्मीय रूप में सजायल प्लेटफार्म से एहि प्लेटफार्म के मैक्सिमम सदुपयोग करी एक ई दिमाग में कहियो नहीं राखी जे ई प्लेटफार्म हमर अछि हम अपन अपन कुल चलायब एकरा हम जे चाहब से एहिठाम हेतै जँ से करबै तऽ अहाँके मनोरथो समाप्त भऽ जायत आ जिनकर जतेक मेहनत छनि ओहो पानिमे चलि जेतै ताहि जे सावधान रही ई कहैत हम पुनः शुभकामना व्यक्त करै छी एहिठामके तमाम साहित्यकार लोकनि उपस्थित छथि विभिन्न क्षेत्रसँ आयल छथि हम सभके चिन्है छियनि सभ हमरा बहुत आपत्तीय छथि हमरा लेल गौरवके विषय अछि सहर्षक विषय अछि जे हम एतेक लोकके बीचमे अपना सभके बीचमे आनि सकलहुँ हँ एहिठाम बैसल छथि सभगोटेके पुनः स्वागत करैत हम सभके आयोजक बन्धु लोकनिके हार्दिक हार्दिक बधाई दैत छियनि जे एहि कार्यक्रमके समाप्त कर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आब हम आग्रह करै छियनि नेपोविट टाइल्सके चेयरमैन श्री शंभुनाथ झा जीके जो आबि कऽ अपन दू शब्द राखथि धन्यवाद विकास जी एहि विमर्श फाउंडेशन कार्यक्रममे आयोजित प्रमुख अतिथि शिवशंकर मिश्र जी तहिना एहि विमर्श फाउंडेशन अध्यक्ष विभा झा जी तहिना एहिठाम उपस्थित छथि राजेंद्र विमल सर राम अवतार सर आ बहुत विद्वान सब उपस्थित छथि तहिना पत्रकार साथी सब उपस्थित छथि तहिना देश आ विदेश सँ आयल सम्पूर्ण महानुभाव सब उपस्थित छथि एहिठाम एस एस पी एस पी साहब सबके सेहो देख रहल छियनि आ बहुत विद्वान सब आयल छथि बहुत सुरक्षाकर्मी छथि आ एहिठाम अरेंज करऽवला सब गोटेके हम सादर प्रणाम कऽ रहल छी आ बहुत बहुत बहुत अभिवादन करऽ चाहि रहल छी विमर्शके अर्थ विमर्श विमर्श जे छै से एकटा अपने आपमे बहुत बड़का चेतनाके विषय अइ आ एकर जे छै से एक दीप चेतना ई एकटा जे छै से मीठ स्वर लागि रहल अइ जे सुनिते कनि आनन्द आबि रहल अइ आ विमर्शके बादमे ई समाधान केना हैत विमर्शसँ गन्थन भऽ कऽ जे छै से अमृत निकलत ओहि अमृतके केना समाधान करब ताहिपर सेहो सभ आदमी मन्थन करी ई हमर विनम्र आग्रह करय चाहब आब हम एक दू टा जे छै से समस्या चाहे जे हमर अपना जे मोनमे अछि से हम खाली सीधा शब्दमे राखऽ चाहब जे जेना एकटा हमरा इच्छा अछि जे जेना एहिठाम मन्दिर छै मन्दिर छै किशोरी जीके मन्दिर छै दुर्गा जीके मन्दिर छै ओ मन्दिरमे महिला छथिन लेकिन हुनकर पुजारी सबके संख्या जे छै से बहुत पुरुष रहै छथिन हुनकर जखन पूजा होइ छनि तऽ महिलाके कहै छथिन अहाँ हटि जइयौ आब किशोरी जीके पूजा आरम्भ भऽ रहल अइ तऽ से नहि एहिमे किछु पूजा के अधिकार जतबे पुरुष के भेटतनि ततबे महिलो के भेटक चाही महिलो संस्कृत पढ़ैत महिलो सत्यनारायण भगवान के पूजा करबैत महिलो के ओतबे अधिकार छनि जते पुरुष के हरेक ठमन भेट रहल छै तऽ ताहि पर हम कनिक जे छै से सबके एकटा ध्यान आकर्षण करब चाहब तहिना जे छै से एकटा आओर जे छै से हमसब कहि रहल छी एकेटा मिथिला छै ओहि पार एहि पार नहि छै एकैटा मिथिला छै लेकिन अखन जे अपन सबके राजनीति प्रवेश बनि रहल अइ एहिमे शादी विवाह विवाह जे छै से बहुत घटि रहल अइ मिथिलामे शादी विवाह नहि करऽ चाहि रहल छथि ओम्हरके एम्हर नहि करऽ चाहि रहल छथि तऽ ई गहन विषय अइ जे काल्हि खन अपना सबके बँटवारा तऽ नहि भऽ रहल अइ एहि चीज पर तऽ अहू पर कनि जे छै से छलफलके विषय हुए आब तहिना एक दूटा हम खाली समस्या सब अपने सबके अथी करा रहल छी तहिना जे छै से की छै जे बेरोजगारी एतेक बेसी है जे युवा सब की कर छै जे आब बेरोजगार भऽ गेलहुँ तऽ बेरोजगार जे आदमी रहता से की करता कि नशा करता आ की नहि तऽ किछु आओर काज करता तऽ हम इहो देख रहल छी जे जे पढ़ल लिखल आदमी सब नेता बनैत पत्रकार बनैत किछु तऽ छथि पढ़ल लिखल आदमी सब नेता पत्रकार लेकिन ओहिके सङ्गे की भऽ रहल अइ जे किछु बेरोजगार आदमी सब नेता बनि जाइ छथि पत्रकार बनि जाइ छथि उद्योगपति बनि जाइ छथि तऽ ओहिसँ की भऽ रहल अइ जे क्वालिटी नहि आबि रहल अइ जे क्वालिटीके पत्रकार होबाक चाही जे क्वालिटीके नेता होबक चाही से सबके बहुत अभाव हम देख रहल छी अखनो नेपाल के साक्षरता पैंतालीस परसेंट है लेकिन मधेश प्रदेश या मिथिला प्रदेश के जनसंख्या बहुत वहू सब नीचा है तो जखने शिक्षा के अभाव रहत तो जतऽ शिक्षा के अभाव रहत ततऽ समस्या समस्या ओहिना ग्रह ग्रसित रहब अखनो एहिठमा अस्सी से पचासी परसेंट अस्सी से पचासी परसेंट आदमी कृषि से आश्रित छथि लेकिन कृषि के आधुनिकीकरण नहि भऽ रह- भऽ पाबि रहल अइ जब कृषि के आधुनिकीकरण नहि हैत त ओहि ठमा सँ विकास कहाँ सँ हेतै? आइ किसान केँ अगर अपन लागत नहि निकलतै त ओ कथी ला ओहि पर जे छै से लगानी करतै? या कोनो व्यापारी कथी ला ओहि पर चाहतै जे ओकरा ओहि पर कृषि पर ध्यान दी? जखन कि अपना मिथिला मे त धान सीता जी सुनने रहियै जे धान फेंक देलखिन त धाने धान उपजय लगलै, चाउरे चाउर उपजय लगलै। लेकिन आइ वैह धान केँ, वैह धान अगर अपने सब उपजबै छी त लगानी नहि निकलि रहल अछि। त कनी अहू पर मंथन करी जे एकर केना आधुनिकीकरण कयल जायत। तहिना एकटा की छै जे मिथिलाके कला संस्कृति हमरा विचारसँ लोप भऽ रहल अइ अखन जे छै से डी जे डांस एकर सबके बहुत फैलऽ लागल जखन कि अपन सबके जे नृत्य छै झाँकी छै संस्कृति छै से जे छै से एकदमसँ लोप होबऽ जा रहल अइ अखन जे छै से विदेश से कोइ टूरिस्ट एता तऽ हुनका की देखेबै अपने सब बस लऽ दऽ कऽ एकटा जानकी मन्दिर एक घण्टामे आब खतम भऽ जाइए ओ तीन दिनके प्रोग्राम बना कऽ कतऽ कतऽ घुमता तीन दिन की सब करता कम से कम साँझमे दू घण्टाके कल्चरल प्रोग्राम होइ या अपने सब देश विदेश जाइ छी तऽ ओहिठामसँ सीख कऽ आबी देखियौ जे ओहिठाम की भऽ रहल छै आदमी चारि घण्टा कतऽ मनोरञ्जन करता मनोरञ्जनके मतलब ई नहि छै जे डान्स करी डी जे करी अपन सबके कला होइ संस्कृति होइ कल्चर होइ जे अपना सबके धरोहर होइ तकरा उजागर करबै तऽ पक्का एहिसँ जे छै से आगाँ अपना सबके बढ़ि सकै छी आ एकटा समृद्ध मिथिलाके कल्पना कऽ सकै छी तहिना एकटा की छै जे रिय ई विभा जीके बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि जे महिला भऽ कऽ ई कार्यक्रम आयोजन कयलथि हँ लेकिन की छै जे महिला भऽ कऽ एकटा अपने आपमे बहुत बड़का संघर्षशील हइ महिला अपना सबके महिला कहै छै नहि महिला पुरुष बराबर छै लेकिन एकटा महिला असगर जाकऽ होटलमे रहऽमे समस्या छै हमर अहाँके बेटी अगर होटलमे रहत बहुत आदमी भऽ सकै छै किछु वक्र दृष्टिसँ देखैके शुरू कऽ देता किछु करता तऽ ई समस्याके लेल चेतना चाही जाबत चेतनाके विकास नहि हैत जाबत ई चीज अमेरिका यूरोपमे हटि गेल छै लेकिन अपना सबके ओहिठाम बहुत संकुचित भावना है ताहि दुआरे एकर जे छै से समाधान केनाइ सेहो आवश्यक है तहिना एहिठाम की छै जे नीक शिक्षा शिक्षाके सेहो बहुत बड़का आवश्यकता देख रहल छी अखन जे छै से एकोटा नीक विश्वविद्यालय नहि अइ मिथिलामे मिथिलामे नहि अखन हमरा अहाँके धियापुताके नीक शिक्षाके आवश्यकता पड़त तऽ देश विदेश पर पठाबऽके आवश्यकता पड़ि रहल अइ आ डर एहि बातके जे ओ बच्चा कहीँ विदेशेमे रहि गेल तऽ हमरा सभके का कान्धा देबऽ लेल आदमी नहि भेटत पड़ोसीके ताकऽ पड़त तऽ एहि समस्याके सेहो समाधान होबऽके चाही आ तकर बादमे एकटा जे छै से हमर सभके एकटा जे छै से देशके पहिल कम्पनी अइ नेबोभी टाइल्स जे अखन हम हम आ हमर पार्टनर मनोज प्रसाद ओढ़िया कहीँ ठाढ़ भऽ जाउ मनोज जी ई हमर पार्टनर छथि हम दू आदमी जे छै से अहिना संकल्प लेलहुँ जे देशमे एकटा नेपोवी टाइल्सके उत्पादन करब जे एहि देशमे नहि छै अपना देशके माटिसँ बनाबै टाइल्स आ मिथिलामे बनायब तऽ एहि मिथिलामे हमसभ दुनू आदमी संघर्ष कऽ कऽ एहिमे विभा जी सेहो सहभागी रहलथि ओहो हमरा प्रेरणा देलथि आ हमसभ एहि टाइल कम्पनीके शुरू केलहुँ आ एखन देशके बड़का बड़का देश नहि विदेशके आदमी सभ लगानी करय चाहि रहल एहि टाइल कम्पनीपर आ ओहिके एक एकटा एक्सपोर्टके माध्यम सेहो बन जा रहल अइ तऽ एहिके लेल सेहो बहुत बहुत हमरा सबके खुशी लागि रहल अइ आ अन्तमे अपने सब आबिकऽ एहि कार्यक्रममे एतेक गर्मीके बावजूद एते गर्मीमे अपने सब आबिकऽ जे छै से एहि ढङ्गसँ शोभा बढ़ा रहल छियै तऽ लोक हिमालमे बैसऽ जाइए तऽ हिमालमे किया हमरा सबके किशोरी जी गर्मी देलै तऽ हमसब गर्मियोमे रहिकऽ कार्यक्रम सुनि सकै छी गर्मियोमे मतलब बढ़िआँ अथी इन्जॉय कऽ सकै छी तऽ ताहि दुआरे अपने सब आदमी एहि गर्मीमे आबिकऽ आ जे छै जे नून रोटी भेटै आ नहि भेटै भूख प्यास सब छोड़ि कऽ अपने सब एहि कार्यक्रममे आबि कऽ जे छै से एतेक शोभा बढ़ेलियै ताहि दुआरे अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद देबऽ चाहै छी प्रणाम करऽ चाहै छी हम धन्यवाद सर मंचक बामा कात मे छोट छोट बच्चा सब के झांकी के प्रस्तुति छलनि हैं। ई झांकी मोनास्टिक बोर्डिंग स्कूल के छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुति कयल गेल छलए। सीता के विभिन्न स्वरूप संगहि राम लक्ष्मण के द्वारा हुनका लोकनि के बहुत बहुत धन्यवाद। आब हम आग्रह करैत छियनि अपन प्रमुख अतिथि श्री हरिशंकर मिश्र सर के जे ओहिठाम आबथि आ हमरा लोकनि केँ आशीर्वादक दू शब्द कहथि। विमर्श फाउंडेशन द्वारा आयोजित उद्घाटन समारोह केँ अध्यक्ष विभा झाजी, मंच पर आसीन विशिष्ट व्यक्ति सब, सभा कक्ष मे उपस्थित मैथिली भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति क्षेत्र क विद्वान ओ विदुषी लोकनि। मिथिला प्राचीन काल सँ विद्वानक भूमि रहल अछि।

ओ उमापति परिजात हरण नाटक लिखने छलाह मुदा पञ्चायत कालमे एवटे भाषा एवटे भेक नीति लाओल गेल आ नेपालमे नेपालके मैथिली भोजपुरी अवधी आदि भाषा उपेक्षा शिकार बनलथ।

नेपाल भारत के करोड़ो आदमी मैथिली बजैत छैथ। मिथिला चित्रकला, मैथिली लोककथा, लोकगीत आ लोकनृत्य आदि दुनिया में ख्याति कमा रहल अछि। फाउंडेशन द्वारा आयोजित ई कार्यक्रम मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के प्रचार, प्रसार आ विकास सहायक होयत ई हम विश्वास करैत छी। अपने लोकनि ई दुनिया ध्यान अपना दिस आकृष्टित करैके करतनि से हमरा विश्वास अइ अपने अपनेके आयोजन सफल आ फलदायी होइ ई ई जानकी सङ्ग कामना हम करै छी धन्यवाद धन्यवाद सर एहि उद्घाटन सत्रके अ, समापनके लेल हम आग्रह करै छियनि अ, विभा झाजीके जो आबथि सब गोटे में हमर प्रणाम जे कोपर उगल तकर उत्सव करी। नवतुरिये आवथु आगा। ई सेहो हमर एकटा अभियान थिक आ अहि अभियान के लेल आइ एकटा नवतुरिया अइ उद्घाटन सेशन के शुरुआत केलनि हँ आ एकटा नवतुरिया स्वागत मंतव्य देलनि हँ। हम बुझैत छी जे कोनो विद्या कोनो प्रकारक शिक्षा ई सब जे होइ छै से सिखले सँ प्राप्त होइ छै केओ मायक पेट सँ सब चीज सीख कऽ नहि अबै छथिन तैं दुआरे ई नवतुरिया सब केँ जखन हम सब मौका नहि देबैन तऽ ई सब सिखता कोना आ ई सब जे नहि सिखता तऽ हम सब आगू बढ़बै कोना आ हमर सब केँ सभ्यता संस्कृति केँ जोगा कऽ रखा राखत के। ताहि लेल बच्चा सभ सँ जे किछु त्रुटि अगर भेल होइन तँ हम ओहि के लेल क्षमा प्रार्थी छी। विमर्श, विमर्श हमर मनोरथ थिक। ई चीज हम ओहू दिन कहने छलहुँ, आइयो कहै छी आ विमर्श हमर मनोरथ नहि, एक टा मनुष्य के जीवन मे बहुत रास संकल्प होइ छै जे हम बहुत प्रकार के यज्ञ करितहुँ, तँ विमर्श सेहो हमर एकटा यज्ञ अछि आ हम आगुओ कएलहुँ हँ आ हमर ई यज्ञ प्रारम्भ भेल अछि आ ई एक दीप चेतनाक जे अइ से अहिना जरत आ अहिना आगू बढ़ैत रहत आ हमर आश आ विश्वास अइ जे हमरा बुते अगर कोनो त्रुटियो भऽ जाएत तँ अहाँ सभ ओकरा क्षमा करबै आ हमरा आगू बढ़ऽमे अहाँ सभ सहयोग करबै। हम एहिठाम ई विमर्श आयोजन के परिकल्पना करैत अखन कहलखिन हँ नेपो वी टाइल्स के एहिठाम बैसल छथि चेयरमैन साहब आ डायरेक्टर साहब दुनू गोटे सबके आगू हम जखन ई बात कहलियनि जे हम एकटा कार्यक्रम के परिकल्पना करऽ चाहै छी तऽ ई दू गोटे हमरा बहुत सराहना केलनि आ ई कम्पनीके नेबोबी टाइल्सके चेयरमैन जे छथिन ओ तऽ कयला से ओतेक जे छै से छैहे हमसभ तऽ जीवन साथी सेहो छी मनोज जी जे हमरा एहि बातक आदर देला आ ओहि चीजके सराहना कयला ई हमरा लेल बहुत पैघ बात अछि जे हुनका हृदयमे सेहो मैथिलीके लेल आ स अपन संस्कृति के लेल आ अपन माय के लेल जतबे भाव छनि हमरो सब के ओतबे भाव दै छथि आ हिनका ई बहुत भाषा अनुरागी लोग छथि ई हमरा कहलथि जे नहि इहे एकटा नहि एहन एहन कार्यक्रम होइत रहबाक चाही हमरा सब के समाज मे हमरा बुते त्रुटि कतेक भेल हैत से हमरा नहि बुझऽ मे अखन आबि रहल अइ ई चीज के हम सबसँ मुख्य बात एकटा आर हम कहऽ चाहब जे जँ हमरा लगमे बड्ड समय रहितै तँ हम आइ विमर्श नै करऽ सैकतिऐ। जँ हमरा लगमे बहुत समय रहैत आ बहुत समय लगा कऽ हम एकर परिकल्पना करैके हमरा फुरसत देने रहितथिन जानकी त आइ ई विमर्श कार्यक्रम हम अपना बल पर नहि करितियै। हमरा सब के लेल सिर्फ दिन काज करय के समय नहि होइत छै, हम सब राइतो क काज करैत छी। ई विकल ई विमर्श के परिकल्पना हम ऑफिस टाइम के एक्स्ट्रा टाइम मे केलियै य। ताहि लेल बहुत रास बात एहि मे त्रुटि सेहो हतै। आ जे किछु छै नून रोटी जकरा अपने सबके लग मे हम रखने छी आ अपने सब एकरा समय दऽ कऽ सुनियौ देखियौ आ जे किछु त्रुटि होइ छै तकरा कहैत रहियौ जे आगू के विमर्श मे हम एकटा नया शक्ति सँ नया भाव सँ अहिना चेतनाक दीप जरबैत रही आ अहाँ सबके सुनबैत रही आ अहाँ सबके अहिना हम सेवा दैत रही सब गोटे के प्रणाम करैत हम एहि उद्घाटन सेशन के समाप्त करै छी। आगू जे सेशन अइ से बहुत प्रमुख अइ। ओहिमे हमर अग्रज लोकनि सभ छथि जे अपन अपन बात कहता आ हुनसर हुनकर सभके बात हमरा सभके जीवनमे अरिपनके काज करैए। तँ ओ सभ जे निरेखथिन, जे उरखथिन ओही बाटपर हम सभ चलब, आगू बढ़ब। सभ गोटेकेँ पुनः प्रणाम करै छी।